awle tun tumah hian computer tips tlem azawng pawh inlinga vel kan han sawi dawn a ni. Hmasa berah chuan tunlaiin hei my computer a awm a ni hmu a my computer hi kan paih bo thin anga tihian my computer kha awm ta lo a ni luh dan avang khawp mai chutah tak chuan windows leh i-- windows leh e kan hmet ang a umm tikhan hei mah computer a luh dan a ni a tichuan hetah hnuaiah hi kan click ang a mah computer hi kan right click ang a show on desktop lo sang a han lo lang ve leh mai ang kha kha. Pakhatna heta sela a pahnihna atan chuan hei helaiah hian tool bar ah hian pacemaker te microsoft te photoshop te lightroom te fifa te a awm a heng te hi tihian click maithei a ni a double click kha a ni mai a. Chumi lo chuan hetaihin keyboard atangin kan ti chhin ang, Windows leh T, Windows kan hmet hmasa anga T kan hmet ang a, Windows kan hmet a T kan hmet a, solo phei zet zet mai, pacemaker, Microsoft khan. hei zel a pace maker zawnah kan dah a kan enter a pace maker a lo lang mai dawn a tichuan kan close leh ang kan ti leh chhin ang windows leh t kan hmit a kan phei zel a microsoft zawnah kan ti ding a kan enter ang a. Microsoft ah kan lut teh mai ang khat te kha ni e pahnih na awle a dawt leh ah chuan tah my computer ah kan lut anga engtir nan tah my software ah kan lut a kan minimize a my computer ah kan lut a games ah kan lut leh a. tichuan hei origin emaw hi click tel pawh kil a microsoft rawng tel bawk tala ti hian vawi khatah folder kan hawng teuh bawk a origin kan hawng bawk a te hi kan hawng bawk a tikhan a kha kan hawng teuh ta a ni tihian mouse hian duh hi a click theih bawk a chumi lo chuan hetlai kan tel ang. altar kan hmet anga tap kan hmet leh ang altar kan hmet hmasa anga tap kan hmet leh chhin anga tikhian an duhna lai zawnah tin software a lut a tihian desktop ah tikhan desktop zawnah kan thlah mai a chuan-- games zone ah a awm a an thlah leh mai a origin zone ah a rawn lang a an thlah origin kha a rawn lang leh mai a desktop zone ah kan thlah leng a tikha an lo lang leh mai ang tikhan file kan hawn thuah teuh ta thil chi hrang hrang khami ah khan hemi hi tangkai em em a ni alter leh tep kha ti hian kan hmu tang a. software ah lut a tah games ah lut leh a origin ah lut leh a desktop ah te khan a zawnah khan kan thlah mai dawn ni ka kha ni leh mai. le a dawt leh ah chuan microsoft ah kan lut a tah hian thil kan chhut char char ta a ni chuan thil kan chhut char char lai khan hemi lo zum chhuak emaw phone emaw lo rih a pawimawh si a hemi han minimize hman loh emaw han stop dawn khan tengte hi khawih alo ngai thin a yes. No tih vel kha a mi ngai lo khan windows kan nghet anga l kan nghet leng a windows kan nghet hmasa anga l kan nghet leh dawn a ni lo inleh chhin ang windows kan nghet anga l kan nghet anga min screen lock daih dawn a ni tikhan chuan kan hman hunah tah hian dik leh zeuh ang a. kha ni leh e a dawt leh ah chuan computer ah kan duh reng reng in tah hian ah task bar tool bar hi a hnuai ah hian a lo awm vek zel a ni hlai hi task bar hi ah a in lock tlang pui bawk a tlai hi ka hmuh pawh thin a ni khn ka en tik ta a bo daih mai a chuan helai hi task bar hi-- tih hian a sir lampangah ka puat daih mai chhuk zawngin a awm a chho zawngin kan pawt leh ang hei chho chhuk lamah awm leh daih sir lamah kan pawt leh ang aw sir lamah a awm a a computer te chu tin a insiam run ve leh mai a hnuai lamah kan pawt leh ang a umm mahse hnuai lampangah hian tlangpuiin a awm a kan hmang thiam vekin ka rawn ring bawk a. Hei sawi tel ve leh mai mai ni khan nawk leh daih ila umm ka kha ni leh e awle a tawp ber atan chuan ti tawh mai ila umm computer shut down dan helai a click a tia shut down hmeh mai kha nia chutiang ang lo chuan keyboard atanga tih dan kha alter kan hmet anga hetah f four kan hmet leng a. Altar F four chuan Enter a zawng kha a ni e. Altar kan hmet anga F four kan hmet anga Shutdown umm kha zawng kha a ni a. Thlertu te zavai chunga lawmthu kan sawi thar leh a ni e.